Gyda chwricwlwm newydd yn cael ei gyflwyno, mae addysg yng Nghymru yn newid. Yn Ysgol y Creuddyn, bydd y cwricwlwm newydd yn cael ei gyflwyno'n swyddogol i flynyddoedd 7 ac 8 ym mis Medi 2023. Bydd yr aroliadau TGAU newydd yn cael eu cyflwyno o fis Medi 2025 ymlaen, gyda'r canlyniadau cyntaf yn cael eu cyhoeddi yn ystod haf 2027. Mae'r cwricwlwm newydd wedi ei rannu yn chwe maes dysgu a phrofiad, gyda nifer o bynciau yn gysylltiedig â phob maes gwahanol. Mae'r holl ddysgu ac addysgu yn arwain at ddysgwyr sy'n arddangos y pedwar diben, gyda'r rhain wrth wraidd yr holl gwricwlwm. Mae rhyddid yn y cwricwlwm newydd i bob ysgol benderfynu sut i adrodd ar gynnydd dysgwyr i rieni. Yn Ysgol y Creuddyn, rydym wedi penderfynu mabwysiadu y diffiniad canlynol. Cynnydd yw cyfradd newid cyrhaeddiad. Hynny yw, faint o gynnydd mae dysgwr yn ei wneud yw'r gwelliant pan rydym yn cymharu perfformiad llynedd efo perfformiad eleni. Byddwn yn adrodd ar gynnydd a chyrhaeddiad gan ddefnyddio graddfa o dim i 200, un o'r systemau safonol a ddefnyddir yn rhyngwladol i fesur cyrhaeddiad. Wrth fynd trwy'r ysgol o flwyddyn 7 i flwyddyn 11, byddwn yn tracio cyrhaeddiad a chynnydd dysgwr yn flynyddol. Bydd hi'n bosib gweld sut mae perfformiad mewn pwnc penodol yn datblygu, a thrafod pryd mae cynnydd da, neu gynnydd ddim cystal, i'w weld. Rydym wedi gosod yn nifer o dasgau asesu i'r holl ysgol ei gwblhau er mwyn gallu adnabod perfformiad blynyddoedd gwahanol mewn pynciau gwahanol. Er enghraifft, dyma'r canlyniadau ar gyfer mathemateg. Gwelwn fod blwyddyn saith yn derbyn sgorau safonedig rhwng tua deg a 140, tra bod blwyddyn unarddeg yn derbyn sgorau safonedig rhwng tua 40 a 200. Mae'r canlyniadau yma yn gosod y sgôr safonedig lleiaf posib a mwyaf posib ar gyfer bob blwyddyn mewn pwnc penodol. Er mwyn penderfynu beth yw perfformiad dysgwr unigol mewn pwnc arbennig, bydd yr athrawon yn edrych ar y holl waith a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn. Gall hyn gynnwys profion diwedd uned, gwaith ymarferol, tasgau asesu, perfformiadau neu waith cartref. Byddwn wedyn yn safoni'r data i roi'r sgôr safonedig ar gyfer y pwnc i orwedd yn y band cyrhaeddiad a gytunwyd arno'n gynt. Er enghraifft, dyma'r band cyrhaeddiad ar gyfer Cymraeg ym Mlwyddyn Saith. Bydd dysgwr sydd yn sgorio 120 o fewn y 25 y cant uchaf yn y flwyddyn, tra bydd dysgwr sy'n sgorio 30 o fewn y 25 y cant isaf. Mae'r llinell yn y blwch, sydd ar 83 yn yr achos yma, yn dangos y canolrif ar gyfer y flwyddyn sy'n rhoi syniad o gyfartaledd y flwyddyn. Yn ogystal â gwybodaeth am gynnydd a chyrhaeddiad, bydd adroddiad llawn yn darparu gwybodaeth am bresenoldeb, sgorau mewn profion cenedlaethol, lles y dysgwr, a sylwadau gan athrawon am berfformiad y dysgwr yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys sylwadau ar sut y gall rhieni helpu sicrhau mwy o gynnydd adref.